Ejja nkomplu l-istorja issa mill-1963 li kienet sena importantissima ħafna għalik għax t'età żgħira ta' seba' snin tlift il-papa tiegħek. Kif tkompli l-istorja? Fil-fatt fin-1963 jiena tlift il-papa tiegħi meta kellu biss 50 sena, jiena kelli seba' snin. U niftakar il-papa tiegħi ma mietx Malta, miet l-Ingilterra wara li kien għamel operazzjoni f'qalbu. U niftakar illi illi sirna nafu permezz tat-telefon u nista' għadni niftakar dikinhar hemmhekk jiena tlift it-tfulija tiegħi. Jiena ta' seba' snin waqaft milli nkun tifel u kelli nerfa' il-piż tal-familja. Jien kont il-kbir, il-mama qatt ma kellha ambizzjoni li tidħol fin-negozju, però kellha mingħajr ma riedet tara kif tagħmel u tmexxi n-negozju hi li dak iż-żmien, ma ninsewx, 1963, il-mara f'Malta kienet għadha biss fi rwoli ftit, rwoli ta' jaħdmu mal-Gvern, kumplament ma kienx hawn. Privileġġi ftit kellha l-mara wkoll. Privileġġi ftit, liġijiet kontra n-nisa kienu widespread. Però ħażin jew tajjeb kellha tagħmel u tara kif tmexxi l-familja u tipparteċipa fin-negozju tal-familja. Sfortunatament fit-tliet snin ta' l-erba' snin ta' wara mietu ż-żewġ ħutu l-oħrajn tal-papa tiegħi. Jiġifieri t-tieni ġenerazzjoni mietet. It-tieni ġenerazzjoni bejn is-63 u s-67 sparixxiet. F'dak il-perjodu nkunu inxtara s-sehem tal-kbir, taz-ziju tiegħi l-kbir, u kien fadal aħna u u ziju Ġużepp. Fil-fatt, dak iż-żmien in-negozju għadda minn transformazzjoni enormi. Mela, niftakru dak iż-żmien it-taxxa tas-suċċessjoni kienet waħda qawwija ferm. Fil-fatt, il-familja tiegħi kellha tbigħ sensiela ta' shares f'negozji li ngħidulhom mhux core illum biex ikunu jistgħu jħallsu t-taxxa tas-suċċessjoni. Dan kien tagħlima kbira ħafna għalina. Il-papà tiegħi ma kienx mistenni li ħa jiġi nieqes ta' età daqshekk żgħira. Però mill-ewwel ħadna azzjonijiet biex xi niġu biex aħna issa li t-tielet ġenerazzjoni, mill-ewwel kienet tagħlim għalina biex nkunu ħafna iktar attenti kif nistgħu ngħaddu n-negozji tagħna għar-raba' ġenerazzjoni. Aħna fil-mama tiegħi mexxiet in-negozju għal 18-il sena sħaħ. Ehm, Sakemm intom kbirtu biżejjed qed nassumi li tistgħu tmexxu. Għax dejjem kienet tad-dixxiplina jien ma ridkomx tersqu lejn in-negozju full-time qabel ma tmorru tistudjaw u tiġu kkwalifikati għax l-istudju huwa xi ħaġa li tibqgħu tgawdu minnu l-ħajja tagħkom kollha. Fil-fatt sew jiena u sew Michael li huwa ħija u li huwa fin-negozju tielet ġenerazzjoni konna jien u ħija u oħti wkoll kellha sehem fin-negozju imma dik iddeċidiet li tbeħħu beħ sehemha very early fil-bidu. Ovvjament jien u Michael għamilna dak kollu li stajna biex inkabbru n-negozju. Il għaliex aħna dejjem fimna li n-negozju għalina huwa xi ħaġa li ġej ħadmu għalih ġenerazzjonijiet ta' qabilna u aħna rridu nħalluh għall-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Jiġifieri aħna dejjem għalina dan huwa vjaġġ. Aha, u intom għaddejtu minn snin li raw ħafna bidla f'Malta. Bla dubju, Malta, l-affarijiet bdew jinbidlu eh, fażi iktar maġla. Spjega li ftit, forsi x'ġara u x'għamiltu intom biex il-negozju jibqa' jikber f'dawk il-kondizzjonijiet? Jiena u Michael fil-fatt ħanna fl-1977. Ovvjament kelli xi bejn 20 u 21 sena u Michael iżgħar minni kellu bejn 19 u 20 sena u bdejna bdejna n-negozju. U ovvjament ikkonċentrajna dak iż-żmien kien hawn l-import substitution policy. Il-Gvern ta' dak iż-żmien kien jipproteġi lil kull min imprenditur Malti. Biex jistimolah, mela inti jekk inti trid tagħmel il-fażola fiż-salsa, jien minn barra nimponi min irid jimporta l-fasola fis-salsa nimponi taxxa għolja biex jagħti spazju s-suq tagħna li hu żgħir biex dak li jkun jinvesti fih. Fil-fatt aħna ħadna opportunità kbira u għal għaxar snin Kull sena bdejna nidħlu u nipproduċu prodotti differenti. Fil-fatt meta l-papà tiegħi u ħutu waqqfu l-fabbrika kienu jipproduċu l-kunserva prodott wieħed biss. Aħna llum nipproduċu 'l fuq minn mitt prodott differenti. Però mbagħad inbidlet. Ekku. Ovvjament Change is constant, jiena hekk ġejt mgħallem u mhux nippritka biss imma nwettquha. Fil-fatt jekk inti ma tadattax ruħek għaċ-ċirkostanzi, inti ħa tispiċċa tmur lura. Taqa' lura. Mhux hekk? Allura inbidel il-Gvern, policies differenti, il-Gvern kien beda jgħid isma' l-import substitution hija xi ħaġa li m'għadhiex tajba għal żminijiet ta' dak iż-żmien. u bdew jissemmew illi nidħlu wkoll fl-Unjoni Ewropea. U allura hemmhekk kellna deċiżjoni oħra importanti x'nieħdu jiena u ħija. Fil-fatt, aħna f'nineteen iddeċidejna illi nibnu fabbrika b'dimensjoni mhux ta' Malta jew Għawdex, b'dimensjoni Ewropea. Aħna isma' għedna, tinsiex dan kien iż-żmien fejn kien Kien f'Malta kien hawn dibattitu kbir, nidħlu ma nidħlux, min jaf sa jsir u ma jsirx. Aħna minn dan kollu injorajnieh, għadna isma' dan xi darba ħa neħtlu fl-Unjoni Ewropea u allura aħjar inkunu ppreparati u nagħmlu l-investiment li jassigura mhux biss il-ġenerazzjoni tiegħi imma l-ġenerazzjoni ta' warajja li jassikura n-negozju tagħna jkun ikollu continuity. Sa dan iż-żmien l-istruttura tan-negozju, għax inti naħseb sakemm kienu l-papa tiegħek kienu tliet aħwa, naħseb bħala governanza huma kienu, hux hekk? U intom meta ħadtuha inti inti u ħuk, bqajtu bl-istess sistema? Le, assolutament le. Fil-fatt, jiena u Michael konna tnej u allura meta tkun tnej trid tara kif ħa tagħmel governanza biex tevita li jkun hemm xi konflitti. Fil-fatt mill-bidu nett aħna ingaġġajna konna fortunati illi gaġġajna bniedem li kien Malti illi għal 30 sena qasam il-fliegu bejn Malta u Għawdex kuljum, kuljum għal 30 sena, eh, li dan kien direttur magħna u kien ipparteċipa kull jom ma kellux magru, ma l-komplement kien kellu l-istess eh, konna nismaħ bħala ħuna. Bil-fors, ma ta' bnidem jurikom daqsek lejalta. Ekku, eżattament, ġifiri, u għadna b'rispett għadu, għadu maħna għadna nirrispettaw u jirrispettana. Ovvjament, issa li qed ngħaddu għar-raba' ġenerazzjoni, qed nadegwaw ruħna wkoll fil-governanza biex nippreparaw anki għal din ir-realtà ġdida, għax illum ir-realtà minn meta tlaqna aħna 40 sena ilu, ukoll li nbidlet u allura Eżatt. qed Christian, inti x'tiftakar minn dawn iż-żminijiet għax inti twilidt eh, f'negozju li kien eh, kiber? Bħal kull negozju tal-familja, ħafna mill-li kienet jgħid il-papa, dak jinġar u ssibu fil-familja. Vordiri, niftakru jsemmi daw l-istajjer meta nkunu jew qegħdin niklu jew xi darba l-ħadd fil-weekend, il-ftit li kien ikun magħna, ehm, u jirrakkontalna ftit l-istorja tal-familja tagħna. Imma kont involvi ruħek fil-operati ġifiri kont tmur miegħu kont tejn. Iva, mela, niftakarni meta kelli 6-7 snin l-inċentiv tal-pocket money imma li nara lil papa tiegħi. Aħna lil papa iva kien ikun magħna imma iktar kien ikun ix-xogħol milli kien ikun id-dar. Allura waqt il-holidays tas-sajf li tmur tagħmel ftit ħin u xejn xejn tkun qed tara iktar lil papa u għandek l-inċentiv tal-pocket money Dik xi ħaġa li dejjem għoġbitni u dejjem urejt interess fiha. Maż-żminijiet, kif semma tajjeb, il-kumpanija tagħna nbidlet, bdew deħlin iktar iktar dinamiżmu, change is a constant, vordieri id-dinamiżmu li għaddejna minnu fil-kumpanija u mbagħad iktar 'il quddiem x'għen investejna fil-kumpanija fil-fabbrika l-kbira u anki bdejna niddiversifikaw ukoll f'prodotti oħrajn li mhux biss relatati mat-tadam. Hemmhekk fejn kien hemm iktar dinamiżmu u dħalna iktar, sija jiena u ħuti, fir-realtà tan-negozju. Waħda mill-affarijiet hija llum il-ġurnata l-fabbrika tagħna dawwarniha wkoll f'attrazzjoni, vuol-dire qed indawru fabbrika f'attrazzjoni turistika, aħna qegħdin f'Għawdex, noperaw f'Għawdex, it-turiżmu hu importanti għaż-żewġt gżejjer Aħseb ara għal gżira żgħira bħal Għawdex u li jkollna viżitaturi jiġu jarawna u tiskanta l-opportunitajiet li jġibu magħhom mhux biss dak li jkun qiegħed holiday imma jiġu ħafna nies u huwa sors ukoll ta' kuntatti ġodda u ideat ġodda. Il-kumpanija llum il-ġurnata ma bqajniex inħarsu biss lejn l-ipproċessar tat-tadam u ta' affarijiet tal-ikel min-naħa ta' aspett tal-agrikultura biss imma ddiversifikajna wkoll dħalna fis-settur tal-ħalib fejn nipproduċu l-ġibniet tradizzjonali, l-irkotta, yogurts u ħafna ġobon tradizzjonali ieħor. Meta tħares lura tara li kull ġenerazzjoni mill-ewwel waħda Sat-tielet waħda għamlu affarijiet li n-negozju ħaduh f'dimensjoni oħra. Fi ftit kliem, għaliex qed jerġa' jgħaddilna l-ħin, fi ftit kliem, ir-raba' ġenerazzjoni x'se tagħmel biex in-negozju tieħdu f'dimensjoni oħra b'riżultat. Mela, kif ħarsu ta' qabilna, in-negozju li jgħaddi lil ġenerazzjoni partikolari, dak huwa vjaġġ. Il-ġenerazzjoni li tkun qiegħda timmaniġġja dak in-negozju trid tara kif tgħaddih lil ta' warajha u tipprova tkabbru along the way. Jiena u ħuti qegħdin tlieta, it-tlieta li aħna għandna tfal, vordir il-ġenerazzjoni, il-Bambini Riti li jmiss diġà qiegħda in the process. Ovvjament inħarsu 'l quddiem biex inkabbru u narġgħu nidħlu f'ċertu setturi li maż-żminijiet jista' jkun li minħabba eżiġenzi u l-kambjament li kien hemm fl-istorja tal-familja tagħna jista' jkun li warrabnihom. Vordieri rridu nkomplu nsaħħu l-element li għandna fih fejn jidħol l-ipproċessar tal-ikel u t-turiżmu fl-ambitu tal-industrija imma wkoll lejn setturi oħrajn dak marittimu u t-trasport pereżempju, u iktar u iktar anki lejn il-proprjetà. Alright, vordiri l-ambizzjoni li aħna nkabbru u inħarsu lejn setturi iktar differenti qiegħda hemm u thank God ħuti jibbekkjawni wkoll b'ideat u innovazzjoni kif nistgħu nħarsu lejn swieq oħrajn u setturi ġodda. Żewġ kummenti qosra imma naf li għalik John il-mama tiegħek għamlet sforz li qatt ma tista' tinsih għaliex żammet in-negozju kieku ma ħaditx dak il-pass li daħlet hi għalih illum m'għandkomx li għandkom. U inti Christian għandek ukoll l-ziju tiegħek li li tarah bħala bniedem li takom opportunità. Iva, t-tiju tagħna Uncle Michael għadda l-karriera tiegħu tista' tgħid ħadem daqs kemm ħadem il-Papa. Mhux bniedem miżżewweġ, ma għandux familja dejjem ra lilna u ttrattana qisna t-tfal tiegħu. Hu għaddielna s-sehem kollu li kellu fil- fin-negozju għaddieh lill-ġenerazzjoni li jmiss. Fordieri, huwa għan, nista' ngħid, nobbli ħafna li jgħaddihulna. Nobbli u għamel dak li kien hemm bżonn isir biex in-negozju jibqa' jissaħħaħ wara kollox. Reġa' għaddilna l-ħin. Imma għall-inqas wasalna sal-ġurnata tal-lum. Christian, xtaqt li iktar ikolli ċ-ċans li nitkellem għax żgur li għandek ħafna affarijiet oħra x'tista' taqsam magħna. Imma kienet speċjali li kienet l-ewwel darba li kellna negozju ta' familja Għawdxija u l-ewwel darba li kellna storja li kellna nagħmluha fuq żewġ programmi. Nirringrazzjakom ħafna, nixtieqilkom is-saħħa, kuntentizza u li tkomplu tkattru u ttuna prodotti ta' kwalità. Grazzi.